Winter time is one of the most difficult times in the farming calendar. It's also the time when the dreaded liver fluke becomes apparent. And today, Farming Connect is holding an awareness day on the disease at Rhyder Efail Farm, Lledrod, Tregaron.
Ar ôl blwyddyn uh, fridio llynedd, blwyddyn erchill, mae'r sa sawl un o ffermwydd yr ardal wedi uh, syffro colledion aruthrol. So, um, noswaith i godi ymwybodaeth yw heno. Yn ni'n mynd i sôn am uh, dosio David i'r um, maint iawn. Ni'n mynd i rhedeg rhai David trwy'r um, handling facilities sy'n ma ar, uh, yn rhyd yr efail. A um, i ni hefyd yn mynd i... Mae John Richards o Hybu Cig Cymru yn mynd i gyfro dewis wy'n a cael wy'n iawn i'r lladd-dy. Mae 'da ni adnoddau arbennig trwy Cyswllt Ffermio. Mod, mae 80 y cant i gael ei gael Whole Herd Health Plan. So, rhywun sydd yn um, dioddau a rhyw broblems i wneud â iechyd anifeiliaid ar y fferm, gallen nhw hawlio 80 y cant yn ôl drwy fod yn um,

Liver fluke not only affects the animals but can affect heavily on the farm business.
Wel, un o'r symptomau gyntaf sydd o trwyddo yw'r dafad yn myneidu. Y dafad yn cwmpo tu ôl y rest yn y ddiadell a chywod, colli bach o bwysau. Dyn ni gyd yn gwybod y symptomau fwyaf, amser maen nhw'n dod allan yr hen botol jo, amser mae bach o um, fluid gyda nhw dan i gen hwnna. Mae'n tueddu i fod, mae fe wedi cyrraedd stage go wael yn y ddafar erbyn ni. Wedyn mae'n bwysig i tua dal cyn bod y cyrraedd yna. Mae'r lladdau yn gallu rhoi adborth i chi ar o'r rafu amser mae'n dod nôl i gweud os mae uh, llyngyr iau wedi bod arno de. A wedyn mae hwn yn rhywbeth bwysig iawn i defnyddio. Mae rhaid cofio na beth mae'n dangos yw bod yna um, damage wedi bod i'r rafu ar hw adeg yn ystod bywyd yr um, ŵn. Dwi ddim yn uh, meddwl yn gyniatawol bod a y llungeriau ar yr ôn ar y pryd, ond mae rhywbeth i fod yn wyliadwrus o hefyd gallu defnyddio'r adborth yma gyda'r milfeddyg i, i penderfynu o oes eisiau treto rwy'n dde. Chwa, mae'r defaid sydd gyda ni gyd yr un oedran a maen nhw edrych a rownd yr un pwysau. Oedd yr un trwmau i'r un sgafna, oedd y tua 10 kilogram o waniau arno ni. Felly mae hwnna'n bwysig iawn amser ni edrych arno e. Dylen ni wastod, os ni gallu, roi y defaid mewn i grwpau o'r un pwysau a wedyn ni Um, dos o'i er ein pwysefiadau. Mae gymaint o bobl o bob oedran, mae'n neis gweld y bobl ifanc yn troi lan. A maen nhw gyd, wel, fi'n gweithio bod nhw gyd wedi dysgu beth, maen nhw yma i ddysgu rhywbeth, a mae lot o waith dysgu gyda ni gyd yn byd am meddyddiaeth nawr. Faint o newid wyt ti wedi gweld dros y blynydde? Uh, tra bod fi wedi bod wrth y job mae rhyw 30 mlynedd, y 5 mlynedd cyntaf, unwaith y flwyddyn o dos ar gyfer ffliwc, a oedd hynny amser dolyg, amser sganio, Mae pawb yn hapus, oedd David wedi cael The Fluke a nhw'n hapus. Mae wedi mynd nawr, mae digon o bobl yn gwneud y dair gwaith y flwyddyn, a wi ddim yn gwybod sy'n hynny ddigon fel mae pethau'n edrych ar y foment. Mae'n jyst diddorol gweld yr holl figurau, a wel i wedi gwir, gweld faint mor wael yw problem Fluke, um, dim jyst yn yr ardal hyn, dim jyst yng Nghymru, ond yn gros yr Deyrnas Unedig i gyd. Fel o Leslie Stubbins yn gweud hyn, o falle bod angen edrych mwy ar beth i ni'n neud gytre ac yn y blaen. a gobeithio yn y dyfodol gallwn ni wneud na er mwyn lleihau faint o bethau ni'n defnyddio er mwyn bod dim resistance yn dod uh, ar y ffarm fan hyn. Chi'n mynd i addasu'r ffordd ych chi'n ffermio o ganlyniad i heno? Wel, fi'n credu bod di'n goffod wastad dysgu i wella pob dydd yn nhw. Mae wastad challenges yn dod lan er, erbyn ni pob dydd. Yr ef, so mae rhaid i, mae rhaid i keep an open mind. Yn o'r ddim yn pwyso, just uh, meddwl beth o'n i'n meddwl bydde'r pwysau, ond falle bydde well i fi wneud yn siŵr beth yw'r pwysau gyntaf. Eric, chi'n ei gwahodd fy noswaith yma i'r ffarm. Chi'n hapus gyda'r siwm pethau wedi mynd? O, rwy'n hapus iawn.
Mae tipyn o growd wedi troi mas a fi'n falch iawn o hynny a mae'r noswaith wedi bod yn eitha dymunol. A hefyd, gobeithio bod ni wedi dysgu tyfa bach o beth oedd um, Leslie Stubbings yn gweud, oedd eitha diddorol, achos mae fflwc yn tipyn o broblem mewn wahanol ardaloedd yn llefydd glir bethau. A, wel, mae'r ysgol yn ifanc, fi'n gweithio garwn i fynd am bach do.